Kandi abariisa okuruga omu disiturikiti ya Kiruhura ahamwe na n'eya Kazo bakwataniise n'ab'ebyokwerinda baikiriziine ngu habaase kubaho ebikwekweto omu disiturikiti zombi n'ekigyendererwa eky'okumaraho obushuma bw'amatungo. Orukiiko oru rubaire aha mbuga enkuru eza disiturikiti eya Kiruhura. Ebi byona bigambirwe Major General Tumusiime Katsigazi ori omuhwezi w'omuduumizi wa Poliisi omu ihanga obwo abaire akuriire orukiiko rw'ebyokwerinda orwaire rutebeekanisiibwe aha mbuga nkuru za Disiturikiti. Piki ya kiruhuura. as police and the other security agencies, we form a team to come and mainly arrest the, the suspects who are suspected to be stealing cows. Tumusiime ahamize ku pooriisi n'ebindi bitongore nibaza kukwatanisa

obushuma bw'amatungo. Ahabw'okuba bo bantu bonka kw'okubaza ngu waahurira ebi bakugamba, nikyorooba n'okutunga abashumi. Mbwenu ekigyendererwa, nitubaasa tuta kuhezaho obushuma omuri Kiruhura oburiyo nibutahataaha omu ntaatsya yaitu? Nikyo kyakiri ekigyendererwa ky'eizooba eri kandi kyaba kikuru ahabw'okuba twahaana amagyezi yaaza kutuheereza. special operation. Aba nibagira ngu weena orikukwata aha kintu ekikwatiraine n'okutunga amatungo gaabo naaba yaakwata aha ntaatsya yaabo kandi n'enshaho y'abariisa. Itwe nka Kiruhura entaatsya yaitu nkuru n'oburiisa n'obuhingi. Mbwenu waakwata aha buriisa nooba waataaha omu nshaho zaitu nari waakwata aha ntaatsya y'omuntu wa Kiruhura. Buri omwe ashomese omuri Rand ekyo ebikiri omu mushorogo. Tuhaire abantu sente za PDM. Embuzi ba. Bazitwire zibuna hati naanye nzireeba aha masimu. Nibatwara za BDM omu Bukosi batwara n'ezindi. Kwonka n'ab'okunyega gavumenti niho baraareetwe. Ahabw'okuba hati twayereebera twareeba ngu abantu abaaruga omu magomborora goona omu disiturikiti ibiri nibarira ngu barikuteera enduuru Poliisi terikuhikayo. Neeba etangire kwonka neeba etaine ku erahikye. Babariisa nabo borekire okwetomboita kwabo ahari Poliisi ahabw'okugira ngu egi ekirizeeyo kurya enguzi kandi n'okuremwa kuhindura abakozi nka ba GISO Abariyo nibeeyongyera okuremesa entunguuka. Abaatandikire enkumi ibiri ikumi na mukaaga nari enkumi ibiri na gumwe n'ekishaho bakitaaha omu magomborora agu bataaha aho baaho nki ku bataijururwa. Ku araabe yaagira omukoro otiisa ayetsimbire mwine ishe nari ishente nari nyina riine naija kurwanisa owaaza omu bwebembezi. Nikimanyisa ngu emirimo eyaaba neeza kukorwa tekwija kukorwa. Mbwenu baagyesa Omukama ngye babeijure. Tibakabuzaga egyo enimi y'enkundo ekyo ekyara ebaruha yaayo eyaagiiho kuza buri kitya bukya kuhindika enyama, hati ngu abantu bagirye yaaruga mu muhanda ki? Nyowe niinyenda ku twagira crime intelligence egyo, tukagira local government, tukagira abashaho abakutaho stamp aha nyama, tukarwanisiza aha aha za butcher. Twine hati ahabwo ahabwa ahabwe ahabw'obushuma kuba bwingi na za butcher ezitaine license zikaba nyingi. Twine pooriisi enkozi ya sente. Twine pooriisi erikwimuka omu kasheeshe ekajwara yunifoomu ekaza omu omu omu aha pooriisi aha station baizire kukora sente. Bataizire kuhurira bizibu by'abantu, bataizire kukora ebi baizire kukora. Baizire kukora sente bategyerize omuntu orikwija kukora sente. Kwonka generally ekishushani ekihango corrupt corruption omu police ni eri very key nambwenu nikyo omuntu arikukuretera omushango wagureeta kiruhuura bakugira ngu bakutwara aha region. Aha rw'igyo nokahurira ngu twine ekiriiryo ekirikurugayo. Orukiiko oru rubaire ruri orw'okureeba ngu abariisa abatwire nibeetumbwita ahabw'okwibwa kw'amatungo gaabo kwahwaho kandi n'okutahwa emihanda okureebeka ngu boona abari omu bihome baajunaanwa nk'oku ebiragiro birikugira. Amakuru aga gashakwa Job Kato ahabwa Sky TV ag'enshonga. Webare Job Kato.